Tariyx bárqulla óz qoynında sırlardı saqlaydı, biraq olardıń en tereńleri kóbinese shawqımlı waqıyalarda emes, al insan turmısınıń tınısh múyishlerinde jasırınǵan. Xayallar ásirler dawamında ózleriniń kózge kórinbeytuǵın isenim hám de ruwxıylıq álemlerin jaratqan jerlerde, hámme nárse erkeklerge boysındırılǵan jámiyette olar basqa jollardı tapqan. qosıqlar, duwalar, jıynalıslar hám de máresimler arqalı. Bul qozǵalań emes, al sana-sezimlerge tásir etiwshi tınısh bir kúsh edi. Bul ámellerde hayallar tek ǵana úy saqshısı emes, al dúnyalıq hám de muxaddes nárseler arasındaǵı dáldalshı, wazıypasın da atqarǵan. Olardıń sózleri qayǵını jeńillestirer, mártlikke ilhamlandırar yamasa úmitsizlikke táselli berer edi. Kópshiliginiń atı umtılǵan bolsa da olardıń kelbeti, atın-ayı, ruwxıy ustaz, hayal-danıshpanlıǵı hám de iyman-izenimniń tımsalı sıpatında. saqlanıp qalǵan. Bul ápiwayı din haqqındaǵı gúrriń emes, bul ruwxtıń qadaǵanlar hám de sheklewler sharayatında aman qalıw haqqındaǵı ájayıp qıssa. Demek, bul shegara bilmeytuǵın kúsh haqqında. Búgin biz Oraylıq Aziya ruwxıy tariyxınıń jasırın betin, hayal-qızlardıń diniy ámeliyatı hám de Atın-ayı hádiysesiniń tariyxın ózimiz ushın ashamız. Jayxunnıń ilimge tolı suwlarına súńgiwge tayar bolsańız, Biz basladıq. Tariyx kórsetedi, jabıq jámiyetler diniy-ekonomikalıq tárepten artta qalǵan yaki kriziske ushıraǵan bolsın, psixologiyalıq qollap-quwatlaw toparlarınıń óz-ózinen qáliplesiwi ushın qolaylı ortalıq bolıp xızmet etken. Ádette bunday jámáátlerde iyerarxiyalıq sistema júzege kelip, hákimiyat eń kúshlilerdiń qolında toplanǵan. Pútkil dúnyadaǵı hayal-qızlar jámiyetlerinde de usıǵan uqsas processti baqlaw múmkin. Topar basshısı sıpatında kóbinshe mistikalıq hám diniy bilimge iye bolǵan kekse hayal tańlanadı. Mámleket tárepinen din qadaǵan etilgen sharayatta bul bilim ámelde mistika menen teńlestirilgen. Bul bilimler ádette úy jıynalıslarında, yarım ashıq jerlerde, jámáátlik qosıq aytıw, diniy hámde tariyxıy miyrastı saxnalastırıw, ata-babalar ruwxına múrájat etiw túrinde berilgen. Diniy hámde ruwxıy máresimler qadaǵan etilgende bunday ámeliyatlar kóbinese kórkem óner túrlerine aylanıp, Óz gezeginde, jańa marizmlerdi keltirip shıǵarǵan. Ózbekstanda bul jol kórsetiwshi hayal-qızlardı xátte sufizm kózqarasınan da Atın ayı dep ataǵan. Atın ayı sóziniń etimologiyası anıq emes, biraq bul atama Shıǵatayshı, hayal yamasa muǵallim sózinen kelip shıqqan shıǵar, biraq anıǵıraq túsindiriw maqsetke muwapıq bolar edi. Ózbek tilinde xayal sózi tek ǵana xayal emes, al turmıs joldası mánilerin de ańlatadı. Bul atama axun xayal, yaǵnıy bilimli xayal yamasa ata-ana xayal, yaǵnıy muxaddes xayal birikpelerinen kelip shıqqan degen boljawlar da bar. Atın ayı jámiyettiń ruwxıy jetekshisi bolǵan Hayaldı ańlatqan, geyde onı erkeletip atınshı yamasa atın apa dep te ataǵan, xázirgi kúnde bul atama diniy bilimlerge iye hayal yaǵnıy ózine tán hayal muǵallimdi ańlatadı. Atınay Oraylıq Aziya diniy xámde ruwxıy turmısındaǵı hayallar jetekshiliginiń áyyemgi dástúriniń tikkeley dawamshısı esaplanadı. Erkekler sufiylik biradarlıqlarında shayx yamasa Pirdiń statusı rásmiy belgilenip, institucionallıq miyrasxorlıq penen birge alıp barılǵan bolsa, hayal-qızlar jámáátlerinde bul rol kóbirek beńlestiriwshi tárizde abıray, jas hámde jámáát tárepinen tán alıwı arqalı ótkerilgen. Atınay, ruwxıy ustaz wazıypasın atqarǵan, hayallardı tariyxat jolına baslaǵan duwalar, qosıqlar, Qurandı durıs oqıw hám de sufizm poeziyasın úyretken. Hayallar tek kúndelikli máselelerdi talqılaǵan emes, al diniy ámellerdi de orınlaǵan. Jıynalıslar, gáp ayırıqsha áhmiyetke iye bolǵan. Dál usı jerde Atınaydıń abırayı ayqın kóriner edi. Ol sáwbetti baǵdarlar, oqıw temaların belgiler birgelikte aytıw ushın qosıqlardı tańlar edi. Erkeklerdiń biri sıyaqlı Atınay da dúnyalıq hámde iláhiy álemler arasındaǵı dáltalshı esaplanǵan onıń sózi úlken tásirge iye bolǵan. Hayallar ol arqalı muxaddes bilim hámde bereketke erisedi dep isengen. Ol násiyatlawı, eskertiwi, táselli beriwi yamasa kerisinshe ısınǵa alıwı múmkin, bulardıń xámmesi ruwxıy xızmettiń bir bólegi sıpatında qabıl etiletuǵın edi. Geyparajaǵdaylarda atınay xátte bir neshe awıl yamasa rayonlardaǵı, Hayallar jıyınlarınıń pútkil tarmaǵına basshılıq etken. Onıń tásiri bir shańaraq yamasa máhálleniń sheńberinen shıǵıp derlik institucionallıq dárejedegi shaxsqa aylanǵan. Biraq ol rásmiy diniy hákimiyatqa iye bolmaǵan, áyne usı jaǵday Noqat, qubılıs edi. Hayallardıń ruwxıy hákimiyatı rásmiy erkeklerdiń hákimiyatı menen bir qatar jasap, onı tolıqtırǵan hámde dástúrler menen baylanıstı saqlap qalǵan. Atınaydı sufizm kózqarasınan hayallar piri sıpatında kóriw múmkin. Onıń nızamlılıǵı ierarxiya hámde rásmiy ataqlarǵa emes, al jámááttiń ózi tárepinen onıń muqaddesligi, bilimi hámde turmıslıq tájiriybesiniń tán alınıwına tiykarlanǵan, ruwxıy jetekshi bolǵan. Atnaylıq dárejesine erisiw jolı rásmiy qaǵıydalarǵa tiykarlanbaǵan, erkekleri sufiylik tariqatlarındaǵı iniciaciya usul hámde qatań ruwxıy ámeliyatlar sistemasınan parıqlı túrde ǵayallar bul maqamǵa basqasha jol menen, jeke xarizma, diniy bilim hámde jámááttiń húrmet hám tán alıwı arqalı erisken Malika Asqarovanıń ómiri bul processti ayqın súwretleydi. Jigirmanshı ásir baslarında Tashkentte tuwılǵan Malika jaslıǵınan diniy tekstler hám poeziyaǵa qızıǵıwshılıq bildirgen. Onıń dáslepki qádemleri jergilikli mollalardan tálim alıw hám sufizm ádebiyatın oqıw menen baylanıslı bolsa da, onıń qáliplesiwindegi tiykarǵı faktor hayal-qızlar jıyınların, yaǵnıy gaptı basqarıw tájiriybesi boldı. Bul jıyınlarda ol dáslep tıńlawshı, sońınan qosıq oqıwshı hám pátiya beriwshi bolıp, waqıttıń ótiwi menen basshıǵa aylandı. Onıń hár qıylı jas hám de sociallıq qatlamdaǵı hayal-qızlardı birlestire alıw qábileti ayrıqsha áhmiyetke iye boldı. Ol diniy tekstlerdi ápiwayı sózler menen túsindire alatuǵın, olardı túsinikli hám de kúndelikli turmısqa jaqınlastıra alatuǵın edi. Bara-bara ol ruwxıy avtoritet sıpatında tán alındı. Hayallar onıń aldına tek ibadat máselelerinde ǵana emes, al shańaraqlıq mashqalalarda másláhát sorap keletuǵın edi. Oǵan muxaddes hám dúnyalıq álemler arasındaǵı dáldálshı sıpatında múrájat etetuǵın edi. Solay etip ol qádem-qádem, rásmiy-máresimsiz hám joqarıdan ruxsatsız atnaylıq dárejesine erisken Malika Asqarovanıń tariyxı sonnan derek beredi, atnaynıń qáliplesiwi tayınlaw emes, al tán alıw procesi esaplanadı, tiykarǵı shártler diniy bilim, teksler menen islew sheberligi, jeke tartımlılıq hámde jámáátlik ruwxıy ortalıqtı shólkemlestire alıw qábileti edi. Demek, sufizm sheńberinde hayallar jetekshiligi institucionallıq shegaralardan emes, al ámeliyat hám tájiriybeden kelip shıqqan Atnaylıq hádiysesiniń ózine tánligi de áne sonda, olardıń hár biri ruwxıy ustazlıq dárejesine ózine tán jol menen erisken. Atnayı tek ǵana hayal-qızlarǵa ibadat hám de diniy tekstlerdi úyretpegen, al xalıq arasında sufizm dástúriniń dawamı sıpatında qabıl etilgen arnawlı máresimlerdi de ótkergen. Kóbinese bul ómirlik waqıyalarǵa baǵıshlanǵan úy jıyınları bolǵan, bala tuwılıwı, Toy, qaytıs bolıw, jıllıq, máresimler. Bunday jıyınlarda hayallar bir jerge toplanǵan, dógerek qur bolıp otırǵan, al atınayı bolsa máresimge ırǵaq bergen, Quran súreleri yamasa sufiy shayırlardıń qosıqların oqıy baslaǵan. Zikirler, Allanı jámáát bolıp yad etiw, terbiyelew, Allanıń atların tákirarlaw hám geyde sazlı qosıq aytıw menen ótken máresim oraylıq orınlardı iyelegen. Bul ámeliyatlar qatnasıwshılarǵa ruwxıy birlik hám de ishki pákleniwdi seziwge ayrıqsha járdem bergen. Bunnan tısqarı, ata-ana qaytıs bolǵanlardı eske alıw menen baylanıslı máresimlerge de basshılıq etken. Ol marhumlardıń ruwxına duwalar oqıǵan, arnawlı zıyapatlarǵa basshılıq etken hám olardıń nıshanlıq mánisin túsindirgen. Hayal-qızlar ushın bunday jıyınlar tek ǵana diniy xızmet emes, al, jámáátlik qollap-quwatlaw ornına da aylanǵan. Bul jerde olar jeke keshirmelerin bólisken, jubanısh hám de másláhátler alǵan. Ásirese, ata-ana ótkergen máresimlerde tasawwuf qosıqshılıǵı hám mistikasınıń elementleri saqlanıp qalǵanı áhmiyetli, ol ruwxıy pikirlewge jol ashatuǵın, ómirdiń mánisi hám de dúnyanıń ótkinshiligi Qudayǵa bolǵan muhabbattıń joqarı maqset ekenligi haqqında sóz etetuǵın qosıqlardı tańlaǵan. Onıń xızmeti tek ǵana diniy emes, al tereń mádeniy áhmiyetke iye bolıp, islam qádelerin jergilikli dástúrler miyrası menen úylestirgen. Ata-ana hayal-qızlardıń diniy ámeliyatı hám ruwxıy miyrasxorlıǵınıń saqlawshısı wazıypasın atqarǵan. Onıń máresimlerinde ibadat, qosıqshılıq, jámáátlik qosıq hám de zikir elementleri úylesken bolıp, Bul olardı sopılıq jolınıń ózine tán xayal-qızlar formasına aylandırǵan. Xayallar jıyınlarında ásirler dawamında jaratılǵan nárseler ápiwayı máresimnen ádewir artıqmash edi. Bul olardı keleshekten máxrum etpekshi bolǵan jerlerde de isenim xámde qádir-qımbattı saqlap qalıwdıń bir usılı edi. Ibadat xámde qosıqlarda birlesken xayallardıń dawısı únsizlik xámde umıtılıwǵa qarsı shaqırıqtay jańladı. Ata-analar tek ǵana ustazlar emes, al bálkim, olar ótmish penen keleshekti baylanıstırıwshı kópir edi. Olardıń kúshi rásmiy mekemeler hámde ataqlarda emes, hayal-qızlardıń ózlerine bolǵan isenimi hámde tán alınıwında edi. Ruwxıy jetekshiliktiń bul forması haqıyqatlıqtıń eń kishpe yil hámde názik kórinislerinde jasawı múmkin ekenligin elesletetuǵın edi. Biraq Tap usılar eń shıdamlı bolıp shıǵadı. Qosıqlar, duwalar, ulıwma estelikler arqalı hayallar tek ǵana isenimdi emes, al mádeniyattıń ózin de ózlerinde saqlap qalǵan. Bul bizge ruwxıyat tariyxı hayal dawıssız tolıq bolmaytuǵının kórsetip beredi. Olardıń dástúrleri tek ǵana miyras emes, al insan júreginiń tereńligin eslestiwshi nıshan bolıp esaplanadı, bálkim, áne usı tınısh jıynalıslarda máńgiliktiń haqıyqıy Mánisi ańlanadı. Gezektegi tariyxıy dáwirlerde kóriskenshe salamat bolıń. Video sizge unaǵan bolsa layk basıń, kommentariy jazıń hámde doslarıńızǵa tarqatıp qoyıń. Salamat bolıń.